Helo bawb, a chroeso i bennod newydd sbon o'r podlediad Byw Llyfrau. Da nawdd estyn allan, llyfrgelloedd Cymru ar y cyd. Y tro yma, fi Rhian, a Lois sy'n cymryd rhan, a da ni'n eithriadol o ffodus o gael cwmni yr amryddawn Rhian Cadwaladr.

Fel y soniwyd eisoes, da chi wedi sgwennu amrywiaeth o lyfrau dros y blynyddoedd. Os gen ti broses gwahanol ar gyfer y math o lyfrau wyt ti'n sgwennu? Um, Wel, dwi wedi sgwennu uh, tair nofel a dau lyfr plant sydd wedi cael ei gyhoeddi, ond dwi hefyd wedi sgwennu nofel fel i'r ddysgwyr sydd yn yr arfaeth o bethau, a um, llyfr plant arall hefyd fydd yn dod allan um, mis uh, Medi Hydref. Um, a oes, mae yna ma na wahaniaeth yn y ffordd dwi'n mynd ati, a, a wel, yn un peth, mae llyfrau plant gymaint byrach. Um, an, ond mi fyddai'n cynllunio reit fanwl pan fyddai'n neud fy nofela. Ond un peth gen fi'n gyffredin efo nhw gyd ydy, dwi'n dechrau bob tro efo llyfr glan newydd neis, efo clawr posh fel arfer, neu moleskin neu rhywbeth neis fel la, a, a beiro. A wedyn mae'r syniadau yn dŵad trwy'r beiro cyn i fi fentro ati wedyn um, i deipio fe gyd i fewn. Ond dwi'n dwi, un sy'n cynllunio reit fel yn ôl a dwi'n meddwl lot cyn dechrau sgwennu. Fyddai'n mynd am dro lot a fyddai'n yn chwarae fy syniadau yn ym mhen tra dwi'n cerdded, a ac yn anffodus, byddai hefyd yn meddwl tra fyddai'n ymwelyn yn nos sy'n beth gwirion i wneud, a sy'n ei licio sam ren i ddim yn wneud o, ond mae'n cadw fi'n effro nos. A peth anffodus am hynna ydy, pan dwi'n deffro'n bora, dwi'n cofio am y syniad gwych mae'n wedi gael yn ganol y nos. Mae'n siŵr bod y broses o gynllunio llyfr coginio yn hollol wahanol eto Ia, da chi'n iawn. Trafod y llyfr coginio Casa Cadwaladr yr ydan ni heddiw. Yn ystod y cyfnod clo cynta, mi wnes i, a llawer un arall, ymuno â curo Corona Coginio, sef tudalen Facebook Merched y Wawr. Yma nes i ddod ar draws lluniau hynod Instagrammable o bob math o fwyd wedi greu genyt. Ai dyma gychwynnodd y daith o greu llyfr coginio? Wel, ia, yn syml, mae'r ma ateb yn hawdd i hwnna. Ia, y, y dudalen Facebook yn y corona, roedd y cyfle i fi gael sgwennu y llyfr coginio yn y Casa Cadwaladr. Um, nes i ddechrau rhoi y lluniau mae fyny um, yn ei light i ydy coginio. Uh, dwi'n coginio pan dwi'n cofio a dweud gwir. A, ac o'n i licio bod yn rhan o gymuned o bobl oedd yn, oedd yn licio'r un pethau. Ac y fuan, a dwi wedi gweud ar ôl mi ddechrau roed y lluniau yma, ges i uh, e-bost gyn Mare Jones yng Ngwas Cybythyn yn gofyn, um, fysa ti licio neu llyfr coginio? Wel, doedd Mare ddim yn gwybod, ond mi dwi'n casglu'r resetia ers pan dwi tua deuddag oed. Um, a llyfrau coginio dwi wedi cael gwarad o lot fawr o'n nhw, o gen i fi dros 200 o lyfrau coginio ar un adeg, sydd yn lot gorfod, a dim ond un, un cas, y bwces o lyfrau coginio sgyn i fi rwan. Felly, i gael y cynnig o wneud un fi fy hun, a, wel, oedd hynna yn, ti'n fawr, rhywbeth hollol gyffroes. Ac um, dwi ddiolchgar iawn i'r dudalen Cyr y Corona yna, a Merched y Wawr, a roi y cyfle yna i fi. Ac wrth gwrs, nes i, nes i gario mlaen i reid lluniau, a dwi dal yna, dwi wedi gwir, mae'n chydig bach yn addictif, dwi'n meddwl. Mae pobl yn gofyn i mi, beth sydd wedi cael ei des ys yma, da ni'n wedi clywed, da ni'n wedi gweld llun gen ti, so dwi'n dwi rhoi mwy a mwy i, i fyny, ond mae wedi bod yn ddifur hefyd i weld beth mae bobl eraill yn fita ti, gwybod? A dwi'n hefyd wedi cael fy ysbrydoli a wedi syni ar y talent sydd allan yna, yn ywedig yn y maes cacena. Dwi'n yn credu uh, sut mae rhai pobl yn gallu gwneud y cycena amazing ma. Dwi wedi trio'n hun yma mor anodd, ti'n gwybod, mae yna cycena gwych yna. O, dwi'n cytuno'n llwyr, mae yna rhai y cycena yna, jyst yn waw. A'r rhain i gyfadda, yr er peth dwi wedi feintro mwyaf di'r gacan road start, mae hynna jyst yn dangos yn sgiliau fi, dwi'n meddwl. Um, a dwi'n siŵr hefyd i mi glywed yn dy sgwrs blaenorol bod coginio yn y gwaed a llawer aelod o'r deulu neu yn neu wedi bod yn gogyddion proffesiynol. Wel, ges i magu mewn caffi yn Llanberis ar ochr y ffordd, ystafell ffrynt y tu ni oedd y caffi a mi oedd hi'n gorad yn ystod tymor y season, fel oedden ni'n galw fod y cynnig, o past tan hydref. A mi o hynna o pan o'n i'n dair tan o'n i tua pedair ar ddeg oed, lle. A cyn hynny, mi oedd yn had wedi bod yn chef yn yr awyrlu um, yn ddyn ifanc, er o'n i wedi meddwl na pilot oedd o, tan welis i lun ohono fo mewn dillad chef, ac yr oedd fo gyfadda na fi oedd o rioed yn hedfa'r un awyren. Um, ond mam oedd yn rhedeg y caffi, mam oedd yn coginio a falle yn fanno. Ac erbyn hyn mae gen i fi fab sy'n chef ei hun. Um, mae gen i fo fusnes bach ei hun hefyd yn ogystal â gweithio yn Pant Du, yn Pen y Groes. Mae o yn, yn rhedeg busnes Melis Cheesecakes ac yn gwneud bod mathau ag y cena a, a, a pethau felly. So, allu ti ddeud, ie, mae o yn y gwaed. O, oh, chwarae teg, mae hwnna'n bril. Dwi'n meddwl sgan i'n gobeith os y teulu fi yn oh, cogyddion, achos rydyn ni'n bita pob peth. Ond, um, so sut mae'n mynd ati i sgwennu llyfrau coginio, os na rhyw fath o ymchwil sydd i angen? Uh, Wel, oes, oes, oes, oes. Mae o'n rhywbeth hollol wahanol i beth dwi wedi arfer wrth gwrs sgwennu nofela. A, a peth cyntaf nes i wrth mynd edrych eto ar rhai o'n llyfrau coginio fi a gweld um, ti'n bod, be oedd yn apelio ata fi. A wrth feddwl am hwn, o rhaid i ni feddwl hefyd, chymod, oedden ni'n gorau reid cais am grant cyhoeddi i'r cyngor llyfrau, ac o rhaid meddwl, reis, beth sy'n mynd i wneud yn llyfr coginio fi'n wahanol? Beth sy'n mynd i wneud iddyn nhw fod isio reid yr arian i'w gyhoeddi fo? A, a be nath ni feddwl oedd, oedd cyfuno'r ffaith bod fi'n awdur hefyd ac yn licio sgwennu ac yn licio straeon. Um, Um, mae hwn yn cynnwys pytiau bach o straeon bach hanesion bach i gyd fynd efo ambell resait, atgofion, um, pam mae resait yna yn golygu rhywbeth i mi. A dyn nes i nôl i'r hen scrapbook o gyn fi, nes i gychwyn pan o'n i um, o newydd gychwyn yn yr ysgol uwchradd ac edrych trwy y resettio ni wedi gael gyn nain ac un fy mam, nes i tua pethau traddodiadol fatha tatws pum munud a um, tatws yn popdy. A be dwi wedi weld ar y dudalen Ceir y Corona ydy, mae gen bob teulu rysau tu hun a'i ffordd hun o wneud o does, ar ei um, yn ffrio'r porc gynta cyn reid o yn y tatws yn pop dim a rei, rei reid o syth i fewn yn amrwd uh, a chi dorth frith a chi beth arall dwi wedi rhoi yn efo Ac ia, mae 'na gymaint o resyrtau gwahanol ar gyfer torth frith, does, a bob teulu yn meddwl na nhw sydd efo'r un gorau. Felly dwi wedi cynnwys rei traddodiadol fel la hefyd. A be o'n i'n gallu wneud oedd wrth edrych a dilyn tudalen Curo Corona, a dwi yn dilyn tudalen arall yn Saesneg hefyd, BBC Good Food Together, di honna ar Facebook. Dwi'n gweld be mae bobl yn licio, be maen nhw'n nhw, ma nhw fwyta, a pobl yn gofyn i fi, os o'n i reid rhyw llun rhyw disa neu rhywbeth i fyny, yn gofyn i fi am y resight. Wedyn o'n i'n gwybod wedyn, a oce, okay, mae bobl di licio honna, geith rhywbeth fel la fynd i fewn i'r llyfr. Felly, um, ac a balans hefyd oedd hynna'n bwysig, o'n eisiau cael amrywiaeth o resetia, um, a, a bod o'n rhywbeth sydd yn mynd i apelio at, at bawb mewn ffordd. Diolch yn, ti'n mae gyd i reid llyfrau sy'n canolbwyntio ar ei un math o gyginio, ond mae yna lot o wahanol bethau yn hwn. Mae yna bethau sydyn a hawdd, achos uh, dwi'n meddwl mae dyna sy'n apelio lot o bobl dyddiau yma, da ni'n brysur tydan, bod chi'n gallu gwneud y pryd mae'n sydyn ac yn hawdd, mae'n lot o heina na fo, achos dyna steil i o goginio hefyd, ond mi dwi hefyd yn licio pan mae gen i'r amser i, i ffaffian yn y gegin, lle mae'n ambell i'r esaid sydd yn cymryd chydig bach mwy o amser pan mae gen i chi amser i chwarae yn y gegin.
Gwych. O, dwi'n meddwl mae hwnna'n wych, jyst achos dwi'n meddwl o ran straeon, o ran... So, mae bwyd jyst mor canolog weithiau i'r straeon yma a'r atgofion yma da chi'n cael. So, dwi'n meddwl mae'n wych bod chi'n gallu gweddu'r ddau, yr coginio a hefyd cael y straeon yma yn llifo i fewn hefyd o, o ran cael narratif bach. A jyst yn meddwl, um, da chi sôn am uh, sut ydych chi'n penderfynu, ond o'na rhyw fath o limit ar faint o rys uh, ryseitiau oedd yn mynd fewn i'r llyfr?
Wel, nes i sbio ar y llyfr oedd gynnu fi, ac o'na rhain yn fath o 200 o'r bethau felly, ac o'na rei fo lot dipyn llai. Nath ni setlo am diwedd ar 80, achos be o rhaid i ni gadw mewn cof oedd bod rhaid i ni goginio rhain i gyd ar gyfer cael tynnu lluniau nhw. A hyn a hyn o amser a hyn a hyn o gyllid sy'n yna, yn wedi gyfo llyfrau Cymraeg, i ti fedru gwneud hyn. Felly o rai ni gyfyngu fo. Um, tîm bach ydy ni sydd wedi bod yn gweithio ar hwn. Um, Mae'r edygolygydd wrth gwrs a wedyn fydd Olwen yn dylunio fo a wedyn Christina Van Holser y ffotograffydd ddoth draw i dynnu y lluniau. Um, mae Christina yn ffotograffydd gwych ond um, dydy ddim yn arbenigo just mewn uh, tynnu lluniau bwyd. A tysa ti'n gwneud un o'r llyfrau, ti'n bod, mae gen i fi gasgliad o'r llyfrau Jamie Oliver a, a um, Gordon Ramsay a'r cygyddion enwog mae'n gyd. Mae gen i nhw dîm cyflawn sy'n dod i fewn i weithio hefo nhw. A dwi'n newydd brynu llyfr os ysdwytha rwan, um, ac o'n i'n gweld uh, y diolchiadau hwnnw ac oedd oedd hi'n diolch yn hwnnw i'w thîm oedd yn gweithio hefo hi, y ffotograffydd bwyd penodol, tri stylist oedd yn gweithio ar sut i osod y lluniau wan, sut, sut i osod y bwyd ar gyfer y lluniau mwyaf trewiadol, a hefyd un person oedd just yn prynu'r llestri ac yn sortio'r llestri allan, a hefyd oedd gen i hi rhywun oedd wedi bod yn ei di gwallt hi a'i, a'i cholur hi a'i gwisg hi, Wel, a gynnu ni'n byd, jyst y fi a Christina, ac oedden ni'n gorfod wneud y coginio, o'n i'n wneud y coginio, a'r golchi llestri, a'r siopa, a'r gynllunio, a mae'n bod yn lot o waith. Um, ond dwi wirioneddol wedi mwynhau o er bod fi ar yngleiniau erbyn diwedd chwech diwrnod o seithi o geni efo Christina. Felly 80 o resetiau, Gatho ni ddim amser i wneud hynna i gyd, felly dwi wedi tynnu uh, rhai o'r lluniau fy hun, ond um, oedden nhw ddyddiau llawn iawn, nid yn unig oedd yn y lluniau, ond o fita, achos ac yn gas gen i wastraffu, a mae'n mod hyn a hyn fydd yn heil i fi fita. Felly fe Christina a fi na bita trwy'r dydd hefyd, tra oedden ni'n gwneud y bwyd a tynnu'r lluniau yma. sa fi wedi cael llon bol o fod yn y gegi na ar ôl hynny. o, wel, ti'n gwybod, mae di wneud lles i, mae di, ma, ma di gwella'n sgiliau fi, de. Dwi'n dwi, teimlo bod, i, bod fi llawer fwy efficient yn y gigin rwan, achos mae hynna wedi dysgu gwersi fi ar sut i gynllunio a sut i fod yn, uh, yn effeithiol yn, yn sut wyt ti'n coginio. o, dwi'n siŵr os da chi'n gallu gwneud masterclasses i bawb ar ôl hynny. O, dwi ddim yn gwybod am hynna. o, dwi'n siŵr, dwi'n siŵr bydd pawb yn troi fyny ar gyfer hynna. A wedyn, gan bod chi'n sôn, o'ch chi'n gwneud rhyw 80 o brydiau neu rhywbeth fel yna, os na bryd o fwyd ti'n cysau coginio, um, neu un ffefryn hefyd? Um, os am byd dwi'n cysau, ond oh, mae yna rhywbeth dwi ddim yn dda amdano fo. Dwi ddim yn dda am bethau sydd yn ffidlu a uh, rhywbeth sy'n golygu torri llunilla'n syth. Ac yn wedi rwan bod fi yn tynnu lluniau a mae gen i fi dudalen Instagram Casa Cadwaladr a felly a, a wedyn, ti'n bod, mae'r lluniau yn, yn bwysicach i fi mewn ffordd. Pan dwi'n neud cacena bach a felly, dwi'n dwi trio cael nhw fel fyswn ni, uh, fyswn ni ar bake-off, ti'n bod, ti'n gorfod trio cael nhw union yr un seis a fedra i ddim torri llinellau syth ar fy mywyd. Felly mae'n brownies fi'n wonci, um, di misgedi fi byth i gyd yr un un maint, rhyw, rhyw goginio a ffwrdd a hi, dwi'n meddwl ydy'n steil i, dwi ddim yn ddestlus. O ran ffefryn, dwi jyst yn licio bita, dwi jyst yn licio bwyd, um, felly dwi'n licio neu bob dim, ond os oes un pryd dwi'n fwynhau wneud fwyaf. Cyniadolig, di hwnna. Dwi wrth y modd yn ei cyniadolig, dwi wrth y modd yn ei yr holl drimmings, ti'n meddwl, dau neu dri gwahanol math o stwffins, bresos, cranberry sauce, cartra, um, dri pwdin, fel arfer dwi wedi blino gormod i fita fo. Ond dwi hefyd dwi'n licio'r sbarion wedyn uh, gyda'r nos. Felly, ie, yeah. un diwrnod y flwyddyn. gei mi ar dolyg. O, oh, dwi'n meddwl, gai ddod atoch chi dolyg yma, ac mae'n swnio yn, oh, mor blasus. so, wrth sgwennu'r llyfr yma, ac fel o'ch chi'n coginio, da chi'n sylwi bod yna cynhwysyn ti'n defnyddio'n aml? Wel, oes mae yna, dweud y gwir, yn Casa Cadwaladr, coconut. really? so nes, i, nes i sylwi bod hwn yn cael ei ddefnyddio'n aml gen i. Dwi'n defnyddio'r gair coconut. Dwi'n trio sgwennu'r llyfr yma. Um, Chymru, mae yna lot o bobl y Cymraeg i hael sydd ddim yn licio llyfrau coginio Cymraeg achos bod nhw'n defnyddio geiriau fatha spigoglus a pumpan cnau menyn a ballu. A dwi wedi cwffio i drio cael y, y geiriau da ni ddefnyddio fel butternut squash. Dwi'n yn siŵr os dwi'n mynd i ennill y frwydr yna, ond os dwi yn, os fydd y gair sbigoglus yna, dwi eisiau spinach mewn brackets. Ti'n meddwl fel bod bobl yn gwybod y syth heb fynd i gefn y llyfr, beth iawch ydi hwnnw. Um, ond mi'n o'n i'n eisiau deud cneuan goco, o'n eisiau deud coconut, ond o'n i wedi sillafu fo yn Saesneg, a dyn, oedd angen newid yr i ola i'r y, so nes i just neud find yn y ddogfen gyfa coconuts. Ah, oh, mae coconuts, na ddim yn ei bod mynd, bod mynd, bod mynd. So mae gen i fi, gen i fi ddwy gacan. O na, mae na, mae na dair cacan efo coconuts, mae na mrang efo coconuts, mae na pysgodyn efo coconuts, mae yna llaeth coconuts mewn gwahanol bethau, a hefyd mi o'n na fisgedi coconuts, ond dwi wedi newid hynny yn rhoi bisgedi almond o'n, achos o'n i'n meddwl, dim pob sy'n licio coconuts na cyd, dwi'n eisiau bod yna ormod ohono fo chwaith.
O, oh, mae hwnna'n wych. Uh, coconut amdani. a wedyn, o'ch chi'n sôn hefyd bod chi yn dipyn o ffotograffydd chi'ch hunain. Yym, so ydych chi'n gallu defnyddio eich sgiliau ffotograffydd ar gyfer y llyfr yma? Wel, um, dwi wedi licio tynnu lluniau erioed. A yn, eto, mae'r ma, ma flwyddyn od yma, da ni wedi gael, wedi bod yn un hynod greadigol i fi mewn ffordd, achos dwi wedi cael yr amser i ddatblygu ysgogi fy niddordebau a yr eu penna, coginio a tynnu lluniau. Dwi'n reit yn ddechrau cyfnod clo, nes i brynu camera go iawn, fy nghamera go iawn cynta. A, a dechrau postio lluniau i fyny nes i efo hynny hefyd a cael i'w adborth o'n i ar i'w perthyn i ryw dudalen ffotograffiaeth a um, dysgu, dechrau dysgu a prynu llyfrau ac edrych ar wefannau a, a datblygu'r sgiliau. Wedyn nes i ddechrau edrych ar sut mae tynnu lluniau bwyd a mae'n mae grefft, mae'n grefft yn ei hun. Um, mae gen i fi lot o waith dysgu i wneud. Um, ond dwi'n dwi mwynhau y profiad o, o drio lle, a pan o'n i e, e, efo Christina, nes i ddysgu lot ganddi hi, uh, oedd yn lwcus mewn ffordd, chos uh, gan bod ni ddim wedi cael yr amser i dynnu nhw gyd gyn Christina fi sydd wedi tynnu dim ond rhyw 17 allan o'r 80 o, o, o resetia fydd yna. A be dwi'n mawr obeithio di fydd bobl ddim yn sylwi yn syth pa rei ydy rei amatur a pa rei ydy rei proffesiynol. O, greisau mysaf, newch chi ddim sylwi hynny.
Gawn ni dod i gilydd de, i ddilyn o hynny ŵan a gofyn rhyw gwestiwn bach slei felly. Yym dwi 'di gweld ar YouTube a ryw lefydd felly, o tan ma' rywun yn tynnu llunia' bwyd, bob tro, 'di o ddim yn union be' 'dan ni yn weld felly, ma' 'na ryw drickery yn digwydd felly, ma' 'na ryw ddeiliaeth yn digwydd yna felly. A dwi 'di clywed am rei yn defnyddio petha od fatha shaving foam, olew modur, a bob math o betha i greu yym y bwyd 'ma. Roedd yym tatŵ stwnsh i wneud hufen iâ er enghraifft. Ydy hynna wir? Yy wel dwi 'di clywed hynna hefyd ond na ma' bob dim nathon ni mi oedden nhw yn hollol fwytadwy mi oedd gynnon ni fantais yy yy fantais wrth gwrs yn 'y nghegin i oddan ni wedyn doedd o'm on' mater o'n i'n coginio fy ngeg- gegin a cer ychydig o gamau i'r stafell fita i reid o'i fyny. Chymod, oedden ni ddim mewn studio lle swn i'n feddwl bod i fwy anodd iddyn nhw adeg hynny bod y bwyd allan cael ei wneud yn un lle cael ei gario. Um, felly, na, um, na, bob dim welwch chi, mi nathon ni fita, mi gath bob peth i fita. Uh, dim, rhaid mi bwysleisio, dim dim yn ni yn unig nath fita fo, mi o'n i'n rhannu lot o pethau rhwng y gymdogion ar y pryd. Hmm. so ni beth di dod i, i ben yn bita nhw i gyd. A'r unig beth oedden ni'n gorau wneud, wrth gwrs, chi'n mo, a'r unig alla, twyll bach oedd, ti'n dewis yr ongl ora o dy gacan, um, wyt ti'n gosod dy brawni fwyaf sgwar, cos o'r fwy o'n nhw gam ar eith honno yn y blaen. Um, jyst rhyw bethau bach fel la. Mae yna rhyw, rhyw bethau o ran steil lluniau sydd yn neud i bobl fod yn, yn ymateb o well i'r lluniau bwyd, mae'n debyg, sef pethau fel bod o'n edrych fyddo, bod o'n yn barod i'w fita, fel bod chdi yn sbio yna fo, o, ti isio bita fo. Dyna ni'n drio wneud efo'r lluniau yma, o trio cael bod rhywun yn edrych arno fo a bod nhw, o, dwi eisiau bita hwnna rwan. A mae'n nhw, chymod, os da chi rei fforc yn y llun, mae'r awgrym yna, wrth dwi eisiau nestyn y fforc yna, os da gallu bita hwnna rwan. Um, mae rhaid mi ddweud, mae dy goginio di fynd i gedig, mae'r lluniau um, sydd ar y tudalennau Facebook a'r Instagram yn wych, ac rili really dych ymlaen i weld y llyfr coginio hefyd y lle. Ond dwi'n dipyn o fan o Masterchef Awstralia. A dwi'n mynd o pawb yn coginio yn fanno lle. Wyt ti erioed wedi cysidro cystadlu a rhyw raglen tebyg i hynna lle? Wel, nôl yn niwad yr 80au, nes i gystadlu, nes i weld rhyw leaflets bach yn Tesco yn dwi'n yn cofio pwy oedd yr rhedeg ys gystadleuaeth, rhywbeth, rhywbeth bwydydd Cymreig, a'r syn, uh, gofyn oedden nhw am rysait, rysetiad gyfer pryd tri cwrs, a oeddech chdi'n gorau gyrru dy syniadau fyny, a mi nes i yrru, a, a mi nes i fynd drwad i'r rown nesaf, lle ni'n gorau mynd i fangor wedyn a coginio fo, um, i, yn rownd Gwynedd, a wedyn nes i guro rownd Gwynedd, a wedyn o'n i'n mynd lawr i Gaerdydd wedyn, i'r holidin o bob man a coginio yn fanno o flaen cynulleidfa yn y ballroom ac oedden nhw wedi dŵad â rhyw stoves a falle i fyny fanno. Ac o'n i'n cymryd â ffrind efo fi oedd yn cymryd lawr i'r gegin i olchi llestri achos do'n na ddim dŵr a sinc na dim byd yna. Um, a oedden ni hefyd yn gorfod mynd Dwi'n cofio pam mi o'n na stôf yn y dde. Mae ma hyn lot o flynyddoedd yn ôl. Dwi'n trio cofio wan. Dwi yn cofio i mi losgi mi raich. Nes i, nes i just losgi mi raich ar, ar ochr y drws pop di a gorau cael rhyw cream a rhyw ffys fawr a pobl yn gwachad chdi. Um, a dwi'n actores hefyd, felly yna chydig bach o, o honna fi'n quite mwynhau y perfformio a'r drama bod fi wedi llosgi ar ei meddwl felly, mae'n siŵr. nes i ddim curo yn, yn y ffainal, ond oedd o'n brofiad. Um, o ran cystadlu erbyn hyn, wrth gwrs mae'r cymaint o raglenni teledu wan yn does sydd, sydd wedi dod ers hynny. Nefar in Ewrop, gwyn boi, fyswn ni'n cystadlu. Dwi'n ei gormod o lanas, dwi'n gwllwn pethau, dwi'n malu, dwi'n splasio. Os ydych chi wedi gweld, dwi'n dilyn y rhaglenni yma hefyd. A Bake Off, dwi'n dwi, dwi gwylio hwnnw, a da chi'n gweld y llanes mae rhai yn ei wneud. Wel, dwblwch o, dwi'n gwneud gormod o lanes. A hefyd, all yn ôl yn heili, dwi'n gwrs, dyliwn ni gyfara hyn de. Mae nhw'n dweud bod fi chydig bach o Jekyll yn haid, a fi wydden nhw ddod ar yn rhaws i pan dwi'n y gegin, neu dwi'n troi'n chydig bach o Gordon Ramsay, a maen nhw'n ma nhw yn gwylio ni nhw ac yn hel nhw o'na. Felly, dim yn meddwl bod fi eisiau uh, neb weld yr ochr yna honna fi.
O, oh, mae'n wych. Dwi'n meddwl sa'ch chi mor... O, oh, sa'ch chi'n ddifir i wylio. Sa'ch chi'n mynd ar Bake Off neu Masterchef, dwi'n siŵr. Baswn, ella baswn i ddifir i wylio. Dwi'n dwi siŵr swn i'n licio gweld yr hyn, de.
o, oh, mae'n wych. Ond, um, so, un peth sydd wedi ymddangos yn ystod y flwyddyn diwethaf yma ydy bod pobl yn mynd ati i ddatblygu sgiliau newydd fel coginio. Ti'n meddwl bydd pobl yn parhau i ddatblygu'r sgiliau newydd yma fel da ni'n dod allan o lockdown wan? Wel, dwi'n gobeithio, ond dwi'n yn gwybod chwaith. Dwi'n gobeithio fydd pobl wedi sylweddoli bod coginio ddim mor anodd ag wyt ti'n feddwl, a bod modd gwneud pethau rili blasus, rili iachus, yn, yn hawdd ac yn sydyn. Ti'n gwybod, yn, yn yr amser sa ti wedi cerad i'r siop take-away neu di ordro fo beth bynnag ydych chi'n gwneud i gael eich take-aways, sa ti'n medru gwneud cyrru pysgodyn, er enghraifft mae gen i fi'r saes cyrru pysgodyn yn y llyfr, sa ti'n gallu gwneud o, um, o, a mae cacena gymaint neisiach pan ti wedi gwneud nhw dy hun na, na cacan o siop, yn wedi cacan archfarchnad. Uh, na i'n bita nhw, mae rhaid mi ddweud, dwi'n chydig bach o snob am gacena archfarchnad. Na, well gen i beidio cael y caloria yna. Well gen i, os yw'n mynd i stwffyn i ddim y caloria ar y bas sydd ddim mor dda hynna i'n iechyd i. O ia, dwi eisiau gwneud yn siŵr bod o'n flasus. A mae, ti'n bod, fedra i, fedra i, dwi wedi gwneud scones er enghraifft, fedrai gael scones ar y bwrdd mewn 20 munud. Ti'n ma, mater o arfer ydy, wrth gwrs, mae'n siŵr bod fi'n gynt, achos dwi wedi gwneud nhw gannoedd o weithiau erbyn hyn. Ond maen nhw, dyn nhw ddim mor anodd a sa chi'n feddwl. A swn i'n anodd unrhyw un i drio, os da chi roed i coginio dim byd, triwch. A chymod, mae'n rhywbeth mor special, does, o goginio rhywbeth i rywun arall, a'i roi o fel rhodd. Dwi'n ei cacan pen blwydd i bawb. Um, mae hwnna'n rhywbeth da ni'n gael yn, yn tu ni, a na gacan pen blwydd i'n ffrindiau. Dwi wedi dechrau rhywbeth yn y cyfnod clo yma, o'n mynd â cacan i'n ffrindiau hefyd, so fydden nhw'n disgwyl nhw, a mae'n siŵr bydden. um, ond ia, dwi'n gobeithio wneud pobl cario ymlaen at asblygu y sgiliau yma. O, so na, yn, yn de, so fo'n braf os nhw yn, achos dwi'n cofio, dwi os yn defnyddio dad fi fel en- enghraifft, di dad fi, di o ddim yn cogydd, ond nath o benderfynu, mae'n mynd i wneud scones, a chwarae teg, nath o'n wneud rhyw chwech, ohon- chwech batch gwahanol, oedd y chweched yn yn berffaith, ond wel, o rhif tri ddim y gorau, oedd o fel carreg mewn ffordd, ond oedd o'n deud, ti'n fe, ar ôl practisio, practisio, ti'n fe, oedd o'n mwynhau'r broses na, a mae un... A dyma just...
barhad chwarae teg iddo fo, ti'n fe, peidiwch a disgwyl gwneud rhywbeth sy'n edrych yn union fel y lluniau yma yn syth ar eich ymgais cyntaf. Ond wedi deud hynny, dydy lluniau fi ddim yn edrych yn berffaith, wedi wneud o fwriadol, do'n i ddim eisiau'r twyllo yma, o'n eisiau nhw edrych fatha sa So ddim mwy siomedig nag oes. So ti wedi dilyn rhyw saith mewn llyfr a mae'n edrych yn ffantastig a ti, di chdi yn edrych yn byd tebyg. So ti'n meddwl, o'n i wedi gwneud, mae gennym fi rysait cacan, banana a taffi na, a mae yna gracia yn ochr y gacan. Oh, so at, nes i'n gwneud un arall. Ti'n bo, mae yna gracia mynd i fod mewn ambell i gacan. So dwi wedi gadael hi fel ag y mae. Ac yn y gobaith wedyn, bydd pobl yn gallu creu pethau sy'n edrych debyg i'r llun.
Brilliant. Wel, ti'n enghraifft o berson sydd wastad yn brysur, ond wastad di- yn gallu profi i pawb bod ddim angen sgwennu am un topic i fod yn llwyddiannus. A i lot o pobl ifanc yma sydd falle yn meddwl cyhoeddi llyfrau nhw eu hunain, os yna unrhyw fath o gyngor bysach chi'n rhoi iddyn nhw i fynd ati?
Wel, beth swn i'n dweud fysa, i ddechrau beth bynnag pan ydych chi'n sgwennu, sgwennwch y math o lyfr sydd chi licio ddarllen. Dwi'n meddwl na dyna, dyna peth hawsa i wneud. A wedyn, dangoswch, o, dangoswch eich gwaith sgwennu i'r math o bobl sy'n darllen y math yna o lyfr. Chymo, achos da ni gyd yn licio gwahanol bethau. A sa'n pwynt da sgwennu rhyw stori ramant ysgaf neis a roi ti i rywun sy'n licio uh, rhywbeth, tiwa, nofela detectif tywyll. Dyn nhw ddim yn mynd i licio fan acti. So, dewis, dangoswch eich llyfr i rywun da chi'n neu, neu chi unrhyw fath o sgwennu, i rywun da chi yn trystio a rywun sydd yn mynd i werthfawrogi y math yna o sgwennu. Ond peidiwch â torri'ch calon os dyn nhw ddim yn licio fo, achos mae tas pawb yn wahanol. Um, chymod, dwi ddim yn cystadlu, fyswn i byth yn cystadlu efo fy llyfrau, achos uh, ges i fy nadaeth hall unwaith a nath yna chwalu'n hyder i yn llwyr. A dwi'n gwybod y mawduron rwan, awduron hynod brofiadol a llwyddiannus, os gawn nhw adolygiad gwael, a mae hynna'n gallu chwalu hyder rhywun, ond barn un person oedd hynna ond e. Ti'n ti gorau cofio am y bobl eraill sydd wedi mwynhau dy waith di.
Wel, ma' hwnna yn cyngor dwi me'wl sa pawb yn gellu ddefnyddio jyst yn gyffredinol hefyd yym a wedyn fel 'dan ni'n dod i- i'r diwedd ŵan 'dan ni efo jyst ychydig o gwestiyne cyffredinol i ofyn i chi a un hawdd, be' 'dach chi'n ddarllen ar hyn o bryd?
Wel, eisiau i mewn blwydd os ysdwytha, ges i lyfrau coginio. so, llyfr coginio, di o ddim surprise. Sgyn i fi ar y nesg ar y funud llyfr Otolengi, uh, sydd yn, um, yn gogydd hynod boblogaidd ar y funud. Um, Rysetio dwyrain canol ar un, ar un diweddara uh, simple sgyn i fi. eto hawdd a sydyn a mae'n ma flasus ofnadwy. O ran um, nofela, mae gen i fi beil mawr um, dwi wedi brynu yn barod i ddarllen Castell Siwgwr gyn Anghara Thomas yr i'r diweddara, ond tydw i ddim yn mynd i ddechrau darllen nhw ar y funud achos dwi ar ganol sgwennu nofel fy hun, a yy dwi'm yn licio darllen nofelau pobl eraill, achos maen nhw'n gallu chwalu'n hyder i pan dwi'n gweld petha ma' pobl eraill yn sgwennu, a well gen i jyst dega hon allan y ffordd gynta cyn i ddechrau darllen fy mheil. Diolch yn fawr iawn Rhian am sgwrs hynod o ddifyr. O galla i ddim aros i drio rhai o'r eseitia yn y llyfr Casa Cadwaladr, a cofiwch, mae y llyfr ar gael i'w fenthyg rŵan o llyfrgell leol. I orffen, diolch unwaith eto i Estyn Allan am ein alluogi i wneud y podlediad. A diolch masif i'r Rhian am y sgwrs hynod o ddiddorol da ni wedi gael, ac am godi'r awydd mawr am fwyd arna ni. Diolch i chi am wrando, a gobeithio i chi fwynhau gymaint â wnaeth Lois a fi, a chofiwch edrych allan am benodau eraill o'r podlediad Byw Llyfrau.